Сәлам халык, бу Исәр кино проекты һәм мин Илдар Усманов. Күпчелегебез безнең НТВ, Россия һәм Беренче каналларда вакытында популяр булган сериаллар карап үсте. Бандитский Петербург, Улица разбитых фонарей, Агент национальной безопасности. Вакытында ул сериаллар юкка гына популяр түгел иде.

Кино смачно итеп кут ташудан башлана. Беләсегез килсә, ачып җибәрүче кадр кино өчен иң мөһиме. Ул кинога настроение бирә, киноны нинди эмоциональ юлдан барасын күрсәтә. Тәк, дуслар, әйдәгез әле, уйлап карыйк. Нинди эмоция мына бу кадрда? Бәлки режиссер караучыны әллә нигә өметләнмәсен өчен кисәтеп куядыр? Ну вот, дустым, күт. Телисең икән, карыйсың. Ә теләмисең икән, барыбер карыйсың. Синең бит вариантларың юк. Алмаста керүче исәнмесез. Безгә нәрсә кирәк иде?
Кухнябызда Система готова к перезапуску. Телескоп ха был активирован. Полная... Әле сез, дустым, мондамыни әле? Сезгә нәрсә? Күз җитмәдемени? Менә сезгә алай булгач, тавык боты ашаган тавыш. Безгә очарга канатта кирәкми. Дина! Мин, әлбәттә, аңлыйм. Съемочный площадкада артык тавыш булуына күрә, бөтен репликаларны кире яздыралар. Нормальный кинода. Ну, елки-палки, фу! Кем андый тавыш белән тавык буты ашый? Кем вообще тавык буты ашаган тавышны яздыра кино өчен? Мин уйларга куркам, сез нәрсә эшләдегез шул тавышны яздырыр өчен? Динар! Мин әлбәттә аңлыйм, режиссерның ул малайны бестолковый итеп күрсәтергә теләгәнен. Но Дамир, миңа аның күт кашыганы җитте. Дәвам итик. Динар исемле малай янына аның дусты килә һәм үзенчә аны уятырга тырыша. Яныймы?
Бар, үзең уятып кара.
Синең белән утырабыз. Миңа бирәсеңме? Нәрсә?
Мин голубой түгел. Точно. Сыер бугы. Мин бик аңлап бетермәдем хәзер. Нинди альбомда ул Сыер бугы дигән җыр бар микән? Нәрсә әйтергә теләдегез сез моның белән? Хотя, дуслар уйлап карасак, хәзерге попса ул шул сыер бугы сыман яңгырый да инде. Әлбәттә, Динар андый җырдан соң шикарный актер уены күрсәтә. Бу Әмир. Ул Динарның дусты һәм ул оперативник. Бәлки следователь. Кызлар шәһәрдә. Икәүләп алар көне буена тусить итәргә баралар. Бдяхч, бдяхч, бдяхч! Ваза! Икенче көнгә следователь Әмир Динарның абыйсын зур партия наркотик белән эләктерә. Абыеңның машинасында зур гына партия наркотиклар таптылар. Вот синең белән кеше көне буена тусить итергә бараймы? Бәлки эшен ташлагандыр ул? Ә син аның абыйсын ниндидер наркотик өчен ябасың. Тоже мне друг. Әлбәттә инде жанр законы буенча наркотик таратучы шпаналар икенче көнгә Динар янына килеп җитәләр. Бу, ни булган бу мужикка? Нәрсә эшләргә кирәк иде шундый шурам барлыкка килсен өчен? Мин беләм, берәрсенең бите янына килеп банкаңны сеңгерсәң, менә шундый узар ясарга була. Ой, гафу итегез. Юк, юк, сүртмәгез, сүртмә. Шурамга ошаган. Әй, копия! Бу бандитның кличкасы Шрам, хотя кинода аңа берәү дә алай дип эндәшми. Шрам Динарга шарт куя. Акчаны безгә кайтарганчы, син безгә эшләячәксең.
Аңладыңмы? Син мола нигә яфаланып сүз әйтеп торасың? Сиңа мондый интонация белән любой сүз гауз әйтергә була. Хотя беләсезме, мин жәллим бу актерны. Күпме әзерләнергә кирәк иде шул бер сүзне әйтер өчен. Ә в итоге нәрсә? Динар әлбәттә инде кайгыга бата. Абыем капсасында зур гына тала Син вообще нормальный, а? Синең абыеңнан стиральный порошок ясыйбыз диделәр имин. Ә син пляжда саксофонист янында Ком белән уйнап утырасың. Син нәрсә, брат йөргән кызың ташлады, что ли? Мин бик аңлап бетерә алмыйм, нигә шундый романтичный момент ясарга кирәк? Бу очракта син әз дигәндә туалетта бикләнеп, душ астында елап утырырга тиеш. Ну, нормальный кеше булсаң, син дустың оперативникка барып әйтер идең бөтен әйберне. Ну, син нормальный түгел. Син төшкән кино да нормальный түгел. Ком белән уйнап туйгач, Динар кафеда вакыт үткәрә. Гафу итегез, сез бүген тагын берәр нәрсә аласызмы? Юк, мин әле утырам. Бераз ял итәм. Безнең эш сәгатебез тәмамланды, без ябылабыз.
Шуннан. Вот типичный говнюк. Ни өчен мин караучы буларак хәзер төп герой өчен борчылырга тиеш?
Ул китергә теләми.
Утырсын, ул безнең кеше. Ә син ул киткәнчә кадәр монда бул. Аңладыңмы? Ә кем син шуның хәтлек, аңламадым мин. Синең абыең әз дигәндә официант булып эшлиде. Бәлки менә шушы ресторандадыр. Үзең сик ялгышмасам әллә кем түгел. Һәм нигә син ниндидер наркобарон кебек кабул итәләр? Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Сез юри генә күз алдына китерегез. Кафеда төнгә таба әз дигәндә 3-4 кеше кала. Охранник, повар, официантка, бармен. Песиләр әгәр дә берәр нинди кота кафе булса. Хамалар барысы да бер динарны көтергә тиешләр. Димәк, ким дигәндә 3-4 кеше артык сәгать өчен акча алып барырга тиешләр. Сезгә тыелмыймы бу динар ниндидер кыйммәткә чыккан кебек? Бу миннән сезгә кечкенә генә бүләк.
Мин кайтып җиттем. Яхшы.
Динара туташ. Ә киләсе көннәргә планнарыгыз ничегрәк? Мәсәлән, иртәгә.
Иртәгә эшлим. Динарның абыйсын әрәм итергә торалар. Ул кызлар кадер итеп йөри. Ә, Динара, кил әле. Сәмс. Син э, бүген ял ит. Синең өчен икенче кеше эшләр, яме? Ә мин чибәр туташка ял көннәрен күңелле итеп үткәрергә киңәш итәр идем. Тукта, нинди ял тагын? Бу кыз бит кафега акча эшләргә йөри. Мин аңламыймча инде. Кем квартплата түли, кем матур туфлиләр алачак? Акча түләүче булмаса, а?

Ә нигә мин гел дәшмәскә тиеш? Мин сине бер айдан артык күргәнем юк. Ә син миңа хәтта бер үк сәгать вакытыңны жәллисең. Ярар, затлы вакытыңны миңа әрәм итмә. Мин ялгышмыйм, бу беренче свидание. Алар көн озагында беренче свиданиедә саубуллашкан кебек саубуллашалар. Эх. Пока. Бәлки кемдер әйтер. Юк, алар калган көнне күрешкәннәр. Бла бла бла дип. Димәк, ул вакытта динар динарны көн саен эшеннән алып чыгып киткән булырга тиеш. Бәлки әйтерсез сез, алар атна азагында күрешкәннәрдер дип. Ләкин Динара үзенең экс-егете белән телефоннан сөйләшкәндә, Динар белән күрешкән көнне кебек айдан артык күрешкән юк ди. Разбирайтесь хәзер. Гафу итегез, мин бу киноны карар алдыннан мосны аерга оныттым. Динар сату эшен башлый, конверсияне счетламый, продающий текстлар язмый, лидларны санамый, Яндекс.Директта һәм Google AdWords'та реклама куймый, таргетингка акча салмый. Нәтиҗәдә наркотик сатылмый. Динар Динарга шалтырата, өенә чакыра һәм кире куып чыгара. Дөресен әйткәндә, анысы мөһим түгел. Иң мөһиме, кайчан Динар наркоманга әйләнгән? Син ул наркотикны сатырга куштылар бит, ә кулланырга түгел. Син абыйны коткарасың киләме, юкмы, ә? Собака. Сот компьютерыңны. Apple компьютерлары кыйммәт тора. Сот квартираңны. Дусларыңнан в долг ал. Контактта черный спискка тык та юкка чык. Белмим, бигрәк инде наркоман сыман кылана белмисең, а? Бүтән әйберне өйрәтергә кирәк. Динар дусты оперативникка шалтырата һәм Динарны больницага ябалар. Ә миңа син шалтырата алмадың, име? Аңа башың җитмәде синең.
Оперативник Әмир егетләрен җыеп, экшн күрсәтәләр. Яхшылыктан тырышмада мәңге көтмә яхшылык Уйлар ботка кебек башта акылымнан язырлык Һәм бу кара шәүләләр кил Вау! Дияр идем, әгәр дә мин бу киноны телевизордан 1951 елда карасам. Кызганычка каршы, мин 51 елда телевизор карамый идем әле. Монтаж ясый белмисез икән ясамагыз. Шортлатыгыз берәр зуррак петарда. Хотя ул вакытта үле бетерегез инде сез барыгыз да. Но бу бит нашар түгел. Шрам крутой. Крутой вообще нык нык нык крутой. Ну тупой. Беренчедән, ике пистолет белән атканга караганда син бер пистолет белән төгәлерәк атасың. Икенчедән, бандитлар өстәлне капландыралар аның артына качыр өчен. Ну, тупость, аңлыйм. Ну син бит аны бөтенләй әллә кая тиеп җибәрдең. Өченчедән, ишегеңне бикләп утырырга кирәк. Ә пистолетыңа ябешмәгән булсаң, бөтенләй исән калыр идең. Зато пафосно үлдең. Уш китмәле просто уңа. Сөйләрләр инде потом. Ой, аплодисменты сиңа. Әлбәттә, Соберга туры карап торган килеш пуля шрамның миенә килеп ләгә. Сау бул, логика. Сау бул. Дөресен әйткәндә, Собер да бу кинода бик тупас. Борылышларда любой шпана аларның пистолетын тибеп төшерә ала. Операция бетмичә шлемнарын салалар. Сезгә бит шлем Матурлык өчен генә. Атсыннар жалко түгел сезнең бит баш тимердән. Ә менә наркотик сатучы малайлар алар барысы да Джеки Чан. Мин бик системасын аңлап бетермәдем әле. Алар сатудан соң тренировка йөриләр. Или ничектер берләштерәләр микән? Так, исәнмесез. Сөйләп китегез әле, ни өчен сез икенче эштән киттегез? Э, исәнмесез. Акча түләмиләр иде, график Так, э, туктагыз әле, бер генә сорау бирәм. Сез каратэ беләсезме? Юк. Бугыма дип килдеңме син монда? Без сиңа нәрсә? Евросеть что ли? Динар терелә һәм Динараны гафу итә. Берничә тапкыр күргән наркоман егетне. Кая әле безнең логика? Ә? Кая? А юк ул бүген. Динар Динарының кулын сорый. Ура! Туй. Һәм менә бетте дип уйлыйсызмы? Юк. Без бит мощный сюжетлар яратабыз. Динары бер айдан артык күрешә алмаган егет ул барабанная дробь. Барабанная дробь дидем мин. Ул Эмир. Динарның иң якын дусты. Мин шушы әкияткә ышанырга тиешме хәзер? Мин нәрсә, гомеремдә беренче киномны карыйм әллә? Мин сезнең туйгызда диджей булсам, менә бу җырны куяр идем. Ничек инде син иң якын дустың кем белән йөргәнне белмәссең? Берсе әйтмәсә, икенчесе в любом случае нәрсә дә булса әйтер иде. Ой, без бит 18 нче гасырда яшибез. Фотоаппаратлар юк. Әгәр дә син граф түгел икән, синең сурәтеңне ясамыйчаклар. Парламент.
Дустым, ничек күзләренә карарга? Барысын да белдем, эшләрсен дә. Нар һәм динар, хәер, сәер. Менә Эмир ничек борчылган. Карасагыз, ул 5 ел буе йөргән кызын югалткан сыман елый. Хотя по факту алар күп дигәндә ике тапкыр очрашканнардыр әле. Бусы беренче момент. Икенчесе Эмир Динар белән көне буена кызлар белән тусить итәргә вакыт тоба, ә Динарны бер ай буе игнорирует. Гафу итегез, миңа срочно стеклова ташырга кирәк. Вот, вот срочно. Мин артык логичный бу кино өчен. Динар да молодец. Ничек инде син йөргән егетеңнең иң якын дустың кем икән белмәссең. Альтернативная вселенная. Бездә бит ВКонтакте юк. Идеальный вариант. Ә бәлки Динар шулай шаяратыр. Пранк. Ә нигә кызык бит. Егетемнең иң якын дустын алып киттем. Динар Әмир белән очрашуга бара. Сәлам, брат, хәлләр?
Нигә туйга килмәдең, брат? Һәм шул очрашуда дусты аңа очная ставка эшләргә планлаштыра. Эмир серләрен ачырга теләгән чакта кино кинәт кенә Бандитский Петербург белән чирли башлый. Син Динарның минем биргән кыз икәнлеген беләдер иңме?
Кайсы Динар?
Синең хатының Динары.
Минем Динарым? Икесен дә алып атыгыз.
Юк, белми идем, брат. Син ялганлыйсың!
Там для меня горит очаг, как вечный знак.
Санта-Барбара дәвам итә. Әмир Динар белән кала һәм кечкенә бала үстерәләр. Һәм ул бала Динарга ашаган. Ну, бысын мин уйлап кына таптым. Или юкмы? Вот яшәгез шул уй белән. Ә мин бу кинодан көтү идем. Шундый сюжет һәм актерлар булуына карамастан, кино бик начар түгел. Хотя кемне алдым инде мин? Әгәр киләчәктә актерлар урынына КВНчиклар җыйсагыз, саундтрек урынына үзегезнең җырларыгызны җырласагыз, сюжет урынына күт кашысагыз, миңа эндәшегез. Мин андый киноларны яратмыйм. Актерлар тырыша, сценаристлар тырыша, монтаж любой эпилептикны үтерергә мөмкин, но тоже тырыша. Режиссер тырыша, Но берсенең дә килеп чыкмый. Бүгенгә шулар һәм гадәттәгечә азактан мораль. Ныгырак тырышырга кирәк. Ә мин Илдар Усманов, Исәр кино проекты. Чыгарылыш ошаса, гомумән мин ютубка кайтуым ошаса, лайк кой. Миннән сиңа шуның өчен зур рәхмәт. Пока, дустым. Бред, дуслар, просто вот ядреный бред карыйм мин.